swilo leswi xavisiwaka laha i swilo leswi swi swi dingaka n'we vanhu kumbe ku fana na mi laha mi kota ku mi ta mi ta swi xava ni oxa mo hi ku ticondzo ti-russian-i a ni swi koti ku kombela kahle so swi better nyana ku va ni yima hi nexe ku va ni kota ku fikelela swilo leswi ni swi lavaka. Business ku va mi lomba vanhu mali kumbe mo pfuna vanhu. Mo ni ta ku i business hi mhaka ku ni lava na ti-interest kwala ndzeni ka swona. Mali yo dlaya kahle kahle yi ni fikela ka two hundred yi va yi tele ka mina hi mhaka ku ni yi tirha ku vava ni yi vona ku sukusela ka rhanda a yi ri nqambi lahayana ni ni yimbelela swin'wana.

vo Tshepi ni tshame ni ni munhu wo rhandza social media too much so ni tshame ni hlangana na post ya vo Tshepi lembe leri June, July, August, August va ku va khoma hambi two years anniversary .

vavasati loko mi te loko va ta va tele hi mhaka ku mi ri vanhu vona mi kha mi ta yini ku va ta va tele i ku swi simple ku mi nga kuma girlfriend vonani hi mara ke the the bible says at the book of Geneza ka buku ya Geneza. Hi ku, It is not good for the man to be alone. Geneza 2 verse 18. Yi ra swi lunghanga ku n'wanuna a va ri yexe. I'm just interpreting to help. Ivi se Xikwembu xi create mani? Eva. Xi createla Adam. Okay. Ma twisisa? Eh. Swi vulavula wa. Kun'wana yi tlhe yi hlamusela yi ku mi fange mi tswala mi layini. Mi andza. Ma andza. Se loko n'wi mo hela mi nga va nga na mihlekisano hi bomajilili. mi nga hela mi tswale njhani mi andza mi tata misava ni nge tswali ni mhani te ni hambihlekisana n'wina ya n'wina mi nga te mi hambihlekisana a ni swo dyondza leswo swo huha kahle kahle mara hi tlhe hi ku mi hlekisana kun'wana ku n'wa mi na nsati mi ku mi ku mi hambihlekisana . hayi mani okay Loko ndzi- va mi rivala, mi pfa mi Mani, rivala. a ni rivali Mm. No- a ni rivali munhu loyi a nga wa mina okay ko va ku ni na problem yo i ni hlekisana na yena mm a ni mm mara ni twisisa ku loko no no sweswiwa ni n'wi byela ku ni ya ku chumayeleni mm a ni Mm. hambi ye o swi lava ku i la ku ta ka mina mm a nge swi koti i boheka ku seketela swilo leswi a ni swi vulaka hi mhaka ku i understand-a riendzo leri ni nga le ka rona that's why ni ku a ha ha ri ku joleni na munhu luya wo rhandzana oho vo tlhela leri n'wina n'wina- mina mi rhandzana ey mina murhandziwa oh man Hey, ah, ah, mr john swi phindeni a mi kwihi Eh, Mr. Zinyolo, mina mi rhandzana. ey Va tshama kwi? hayi hayi vuli ku va tshama kwihi leswiwani hi leswi swo mo jola se marhandzana which means na le kaya va mi tiva and stuff eh, and mi proud yeah ma tinyungubyisa mi ku baby na tinyungubyisa hi wena a ni nge vuli ku i mani mara a kaya ni obvious va n'wi tiva mm. eyi

u nga va tivi a nga ta va tiva leswi na vona va va va va tivisa swona na lava va ta va tivisa swona um kambe philani ti byala na mani letiya na blodi philani philani philani u ni swi tivi Mm. Eh, botsepi mina gaza kitchen swilo hi mphela ni byala nama a ni swi tivi masita ku a ni vutisa swi leswi a ku a ni hleketa mfundhisi a geza ni mfundhisi a gezi ri ahe a geza la so a ni tivi ku munhu wa botsepe va ri a hi i prophetess kumbe nkata prophet i nkata storm rider la e nkata storm rider la eyi va nga vula swo okay mi ni vutisa ro hetisela botsepe mi ri mina nsati

la ku va wisa so please wena wun'we nga ta pfumela i nga ta landzela bolt-i happy ni vete swi ta ku ya ku phuntisiweni i nga yi i nga ha pfumeli hambi ku vo ti va ta ku nyika swivonisi swa pondo ni nga pfumeli Kasi leswi vona swi nghena ku a ku swa ku ri leswi nga va zama ku swi tirhisa ku okay ne mr signolo ne mm, there's these things akerekeni where

Mhani wa ku va leti ti-tanks ni nge vuli ku ni swi kotise ku yini mara ni tsundzuka ku loko munhu a za a vulavula hi ti-tanks which means ku nga va ku ri ni i moya lowo kwetsima lowu nga le ku endleni ka yini ku nga le ku endleni ka yini vulavula na a ni na n'wi ma swi tiva. ra mi vutisa ra ku va va va- va- mani ngo se swi la ku twa n'we Eh, la ku twa n'wina Okay. swimela la ku twa opinion ya n'wina a yi nge fani even though hambi ho va hi a hi ri ka the the same gene but a ma ha ri ka a yi hlangana Ah, ha ri ka a ma ha ri ka Ah, ha ri kona okay ku va munhu a vulavula hi tithanka ni swi fana na loko hi ku i language okay yo suka kwini a kaya tilweni ma swi twisisa Mm. so hi laha munhu munhu loko a ri ka riendzo ra ximoya i fane ku fika la moya hi ku i wa tswariwa ke a va ntsongo a va n'wana n'wana loko a sungula ku vulavula i vulavula njhani a nga swi koti ri ta ti leswiya swo huha nyana ni twa nga ku u va ku huhweni mara i le ku dyondzeni i le ku vulavuleni ma swi twisisa so hi leswi swi vaku swi ri xiswona ka munhu loko a sungula riendzo ra Vukreste. ma swi swi endla nga ku u huha hi nkarhi wolowo ivi se swi va kha swi bulumuka ku va kha ku huma ni language liya until a hela a kote ku a vulavula swi leswiya e swi hi ndlela yaleyo. Okay answer my question mi titwe njhani? Mi ti ni loko mi kuma ku ni titwe njhani mi vula hi ndlela loko loko se mi discover-ile ku mi kota ku vulavula hi ti-tongues loko se ni mi kurile tanihiloko mi hlaya a wu nge mi ri i sungula i ri n'wana swi vula ku loko se i vulavula i kurile right hi kota ku vulavula swi vula ku munhu nkulu wa kota ku vulavula ya something like that like mi titwe xinjhani mi be mukapa. A ndzi tshama ni vula ni ku ni tsakini for ti-tongues ende a ni tshama ni byela munhu ku ni vulavula hi ti-tongues no va ni kha ni tikuma ni kha ni swi vulavula hi ndlela liya but ende a ni nge swi vulavuli kun'wana na kun'wana komba ku swilo leswiya i moya lowo kwetsima lowu nga le ku swi rhivhileni u va u kha u swi endla hi ndlela liya. Oh, which means you speak in tongues only when the Holy Spirit is speaking through you. ku na ku munhu hi boxono um ku fana na loko munhu a ka a dyondze xitsonga a ni ivi a suka a ya tshama gauteng a ni loko a ya tshama gauteng a nga ha tshama kwini a lawa a ti la vulavuriwa Xitsonga mara Xitsonga xi xiya nyana swintsongo i ta u ta ala a ha swi tiva i va a tiva na leswiya swin'wana hi leswi nga xiswona loko i kha i endla yini i ri ka riendzo ra Vukreste loko se i to i i vulavula language liya ya ya ti-tongues loko se i tshika. a swi vuli ku swi leswiya swa disappear a swi disappear ko ka ku nga ha ri na ku transforming of tongues laya a ka ha ri na ku tlakuka i ta yima laya ende mi kuma ku a there is no longer holy spirit that that will be revealing okay hi kwihi ku hambana ka loko munhu a kha a khongela hi language ya yena na ti-tongues ne a ni vuli ku mi ku. mi ni hlamula mi ku hi ku hala a hi kha hi tirhisa language ya wena hala hi kha hi tirhisa ti tongues ni lava ku hambana Xikwembu a xi ni twi kumbe xi ni twa ngopfu loko ni ni ni prayer hi ti tongues or maybe loko ni khongela hi ti tongues Xikwembu xi hatla xi ni twa loko ni khongela hi ku Xikwembu ni kombe mali a xi ni twi se ni fanekele ni ku rhakavaxe by my own believe ne i ku loko hi kha hi khongela hi ndzimi ya hina. Satan a hatla a swi twa ku vatshiki va ri va kombela ku i xitudiyo lexiwa xa vona xi kula a ni mara when we use tongues swi vula ku wa tsandzeka ku va a twa swilo leswiya hi mhaka ku a hi language leyi hi yi tirhisaka hi mani na mani i language leyi sukaka kwini a ka ha tivi na Xikwembu xi hatla xi endla yini xi tshunelela xi lava ku kota ku endla yini. ku twa mhaka yaleyo yi ndleka ha kwalaho i mhaka ku i language ya yona okay mester sinyol ne uh, when we read the bible ne a ni ngo satan bibele yi ri a ri ntsunu right and then sweswi wa mhaka u heta ku vula ku yini um a swi kona ku ti-tongues ta nyamalala ko va leswiya swo a is no longer the holy spirit va nge le ku revealing right mm. which means when the devil nkarhi lowa a ha ri yini ntsumi a tilweni he was able to speak in tongues yes and swi vula ku wa ha swi kota na sweswi just because you said what a tinyamalala Nyamalala. so i yini lexi endlaku mi twa nga ku a nga mi twi loko mi kha mi khongele ti-tongues ku ve na a ti vulavula ti-tongues hi mhaka ku sweswi ni nga mu hlamula hi boxoni ku loko munhu o va a kha a tiva xitsonga Mm. a famba a tikweni rin'wana Mm. a fika a yina na le a swi vuli ku xitsonga a nga ha xi mara swo tala leswi sakalaka swi endleka le matsongeni a nga ha swi tivi hi leswi na mehe ni pfumelaka ka swo ku loko se hi mhaka ku sathana se i chichiwile a ta laha misaveni a ni swi leswi se hi swi vulavulaka lawa swin'wana a nga swi tivi wa tsandzeka ku swi khecha no that's some leswi a swi tivaka Eh. and then ku na leswi a nga swi a ku tivi nga swi tiveki hi ku ya hi mina okay ni hlamulekile Eh, botep ayi mi tshama mi porofeta e mhani ku ehi ni tshame ni porofeta kumbe na porofeta o ma porofeta ayi Mm, okay loko ni twa ka mhaka lewa ya profeta it's about to go down va ri ku na leswiya swo va ku i ku hupa like ni munhu a a profeta like a hupa a nga vuli swona a swi se tshama swi mi endlekela munhu a swi tshama swi ni endlekela mara loko swi ku swi munhu swi n'wi endlekerile hi loko ku endleke yini hi experience ya n'wina a ni u nga tshama xilo xin'wana na xin'wana hi majele lexi lava focus kahle kahle. Eyi which means swi vula ku loko n'wina mi ri ku i ku profeteni during the time swi vula ku Satan wa nghenelela ku lava ku endla yini ku lava ku disturb-a process ya Xikwembu se la loko mo ka mi nga focus a ni swi vula ku yena endla yini i va a a ni le ku ngheneleleni mi hope hi mhaka ku mi va mi kha mi yingisela marito lama va ka kha mi disturb-a hi to mi twa ku boxo ivi mi twa ku ma jelile. swi vula ku loko mi nga swi tivi ku la voice leyi i ya Xikwembu kumbe leswi ku endleka yini swi vula ku mi ta vulavula swa wrong hi mhaka ku mi va mi nga yingiselanga leswi Yehovha va nga vulavula swo ku ve ku ri hi ku Yehovha i mi byerile okay before ni rivala before ni rivala ni ni vona nga ri ni ta yi rivala hi swi vona njhani ku lowa i muporofeta wa straight and na lowa i muporofeta wa mavunwa hi swi endla. Like like na matirhelo na swilo leswi endliwaka ni kombela mi nyika example hi ta kota ku hatla hi chavisa vaporofeta lava vo e e-e problem-e ma ta ku ni chava ku yi hlamula leyi hi mhaka yini hi buma njhe leti bibele yi te a hi nyikiwanga matimba matimba yo avanyisa. Ye we understand but hi ne ho lava ku twisisa ku ri how do we identify ku ri- vonani i nge i nga hlamuli hi wa hinkwenu mina n'wina ni Mm. hi mhaka ku loko no hlamula ku i boxon hi mhaka ku va ki ri misisi leyi wa so Mm. se swi vula ku a hi muporofeta wa straight lava va nga na muporofeta lowa wo va na misisi ya so va tlhentlha kerekeni swi vula ku hi onhele vanhu Mm. ma swi so a hi nga vulavuli hi swona leswi

Right. Mm-hmm. So these things do they exist ku munhu va ku i le ku profeteni ku tirhisa mihleketo ya yena a me ni twa nga kumbexani ka mina a swi exist mhaka ku loko va ku me ku loko ni kha ni tirhisa loko ni tirhisa wisdom ku va ni vula xo karhi like swi fana na loko ni ku ni nga la ku vula gawu leyi straight nchaku ya rhuketela ma swi twisisa ni tirhisa rito rin'wani mara ni kha ni vula gawu hi yoho ni nga ta ku i wisdom ya kona na knowledge ya mina hi sweswo hi swo ni ku ni le ku profit-eni ka portion hi knowledge na wisdom va va va kha vo mi tiva hi portion ivi va mi byela swi leswi mi nga xiswona hi mhaka ku va mi tiva. like swi le ku it's the information leyi voho va yi tivaka it's not leswi swi taka swi huma ka Xikwembu or somewhere else. E okay not meaning you in person ne like in general swi kona ku munhu a ku i le ku profet-eni hi wisdom na hi vutivi bya n'wina not hi ku ya hi ku a ni swi tivi sweswo you don't know that no. I know na ra ha xivutiso mara hava ni okay a hi tlheleleni ndzhaku le ni a hi tlheleleni le ndzhaku a ni la ku veka music a ni la ku veka vavasati la ku vuya la ka bindzu la ni mina shop ni munhu ni swi vitana shop ri vitaniwaku Gasa Kitchen.

or lero huma swi navela ku na ra n'wina ri nga tlakuka ri fana na hi ndlela leyo. I ntiyiso na swi navela. Okay a na mina na na xivutiso. Okay me ni na xona a ka this thing ya gaza khichi ne as you said ku ma navela ku va swi fika laya what your plans kumbe what are your goals after some five years mi lava ku ti vona mi ri kwini. na bindzu ra n'wina. Leswi ni nge vuli ku ni lava ku ti vona ni ri kwini hi ku swa endleka mi kuma ku loyi na a nga languta guide i le ku vuleni swi nge endleki u pfumela ku Xikwembu xi mi hanyisa ku fika five years yaleyo mi ta kota ku swi vona. ku ri what's going to happen to the business hayi okay I'm disease so Mister Tshepiso mi vona hi nga rhise yini xo ka hi nga mi vutisangi a mi siyanga nchumu or lero na n'we mi hlamulekile okay Mister Tshepiso before hi lela ma ku na swa ti order order ka bindzu ra n'wina ku na swi kota ku ni tshamela kaya ni order mi ni tisela ni fika ni hakela na mali ya transport. swi koho swa ti order so loko hi mi lava hi mi kumisa kwihi mi ni kuma ka number ra zero seven one one eight six two eight three yi kumeka hinkwako ka call na le ka na le ka app okay okay Facebook Facebook a ni swa endleka mi heta three days ni nga mi hlamulanga hlamulise . A hi mhaka ku hlamula swa ku a yi na munhu yi na mehe ni ri nexe ni nyangatsa hi ku i loko ni kha ni scroll-a ti-post ni vona na swo rhuketela se a ni vona swi nga swi nga maki ku ya hi mina hambileswi swa ku tlakuta hambileswi swa ku tlakuta dlakuta what are you referring to specific.

exactly a hi swi endli mi a mi ku a hi swi endli yes a swi kona I'm not saying ku ri a hi swi endli a swi kona hi nga swi endli ke se what is the point for you to avoid it ka social media ku ve wa swi endla physical with your body se loko hi swi endla physical hi miri wa hina swi vula ku munhu i fanele a a vona pornographic I was not referring to pornographic Eh. just because you like on a swa fana i xixin'we hi bo xona hi ndlela liya yo ma vo loko munhu o za a why u n'wi tsandzeka ku famba mi nga mbalanga na yini ma na self awareness ende ma ha kota ku mi ehleketa ku swi vula ku swilo se lava va sendaka i swilo leswiya a nga mbalanga i munhu wa njhani. are you sure ku i le ku hanyeni I'm sure they are living. May, some of them we mi have, sure ku munhu luya i a nga na vudevhelo kumbe something no, we don't have we, we no like a se swi mina ni- endli. se mina a vo- mi swa ni tela ku kumbexani munhu lowa swi vula ku me ni kha ni tsandzeka ku huma ni nga mbalanga hi xikipa ni twa ni nga ri kahle swi vula ku munhu loyi i na problem wo ni vhe ni swi avoida hi ku ka ni nga ndlini ni nga ngheni social media eh, facebook

mi to tsipa mi languta le a za ha hundza kumbe njhani a ni tsipi. A ni twisisa ku loko matihlo ma n'wina bosingi ma langute hala wa ma view-a ndhawu leyi nga hala hinkwayo. masi leti hi nge voni ku mi langute tihunyinyana letiya titsongo laya mi nga voni ne le tlhele ka tona masi leti swi vula ku loko munhu loyi a ni kha ni ta ni vona patu swi vula ku ni n'wi vona ni vona swi leswi hinkwaswo swi taku patwini ma swi tivi ende ni nge swi koti ku ni tsipa hi mhaka ku swi lo kotlana se xiswona a ni nge n'wi languti leswo ni tlhela ni ku ni hundzuluka ni languta eku ku ndleka yini hi yena ma swi tivi mara ni to ala ni kha ni continue na ndlela ya mina. ni mi lunghe ngopfu a no lungha ngopfu no tikhoma mi ti khome ngopfu I know mina a a no longer have lot of questions to ask bo Tshepi, Storm Rider, Gaza Khixini, Junior Prophet, Junior ah swi tele more it's, it's up to you. So, Mr. Majid, what do you have? Okay, yeah, my last question. Um, ini i ncini lexi mi nga xi hlohlotelaka vantshwa kumbe people lava nga le ka the same age leyi n'wina mi nga le ka yona i ku va nga endli xilo lexi va swi tivaka ku emakumu xi nge va vuyerisi nchumu. I swi vona njhani ku xilo lexi ni xi endlaku emakumu ya kona swi nge ni vuyerisi hi nchumu swilo swo ka swi nga ri kahle bo majigila lani swi tsakisa ku tlula na mpimo a hi languteni ke hi xikolo xikolo a hi xi rhandzi vo tala. ende i swi leswi swi nga le ku endleni ka ku va n'wana a hluvuka swi va vuyerisa swa yini swa bad ma swi yisa mara munhu a kota ku a decide-a ku a suka kaya a ku ni ya tlanga xipiningi exikolweni ma swi yisa swi vula ku ku feyila yini xikolo ku pasa yini xipiningi ende malembe lama taka a ku nge he nge vuli ku munhu lowa i tlange ngo xipiningi se i pasini i kume na ntirho hi mhaka xipiningi ma swi yisa so swi vula ku lexi a xi fanele xi n'wi kombisa ntirho yini i xikolo. Se leswi vulaka ku vanhu lavaya va fanele va endla yini va focus-a ka swilo leswi nga ta fika swi va swi vona ku loko va byarile va ta tlhela va va na mbuyelo wa kahle in life. Swa twala mina a ni a ni ri na yona further questions. Hayi I'm enhlamule again. Um see you next time. See you next time guys and mifty okusukusela namuntlha ku ri eh as both se va ku ri exikolweni a ku yeri ku tlanga xipiniyi and education it is not contagious a swi tluleli. Eya ende n'wina swifufununu swa le xikolweni mi nga va landzeleli va ta va lava swifufununu mi ta va timela rivoni mi va tekela see you next time bye bye awara hawa yaleyo yi endla awara kwala yi ri fifty seven minutes.